Croeso i Fwletin Arbennig gyda fi, Arwain Garland. Anini fel byd y wynebu pandemig Covid 19, clywsom lawer yn dweud, daw eto'r haul ar fryn. Ry'n ni heddiw i'w holi'r cwestiwn, a ddaw haul ar fryn i'n byd ni? A oes a roeddon o fyd gwell? O fyd heddychlon? Dechreuwn gyda gohebydd cyfreddoldeb rhywiol.
Rydw i am ymddeol yn Nyfaldaeth Pride Abertawe. Nod y rai sydd yma heddiw yw codi ymwybyddiaeth a gydraddoldeb rhywiol. Diolch i chi, Morgan, am adael yr Amdaith am funud i ymuno gyda ni. Sut hoffech chi weld y gymuned hwn yn cael ei drin? A rydw i eisiau pobl i deall bod pawb yn wahanol a ddim i bod ofn un ohonon ni, oherwydd mae cariad yw cariad. Felly, mae'r haul yn sgreimio yma yn Abertawe heddiw a'r neges yw, rhaid addysgu pawb taw cariad yw cariad! Nôl atoch chi yn y stiwdio!
Diolch. Hyfryd gweld arwyddo'n hael ar fryn. At ein pwc nesaf, hiliaeth. Cafodd y mudiad Black Lives Matter lawer o sylw yn ein flwyddyn dwethaf. Drosodd yn un gohebydd cyfryddoldeb hiliol.
Croeso i Minneapolis yn America, sef ble cafodd George Floyd ei lofruddio gan heddwas ym Mai 2020. Ers hynny, mae ymgyrchoedd wedi bod ledled y byd i godi ymwybyddiaeth o broblemau hiliaeth. Yn ddiweddar, gelwid chwaraewyr pêl-droed yn ymwrthod â gwefannau cymdeithasol oherwydd sylwadau hiliol rhai, ac yn pen-gliniol ar ddechrau gêmau fel protest dewel yn erbyn anghydraddoldeb. Yn sicr, mae llawer o waith ymgyrchu ar ôl ei wneud, ond mae pobl yn ddeffro i'r problem hon. Nôl atoch chi yn y stiwdio.
Diolch. Braf gweld bod llygedyn o haul wrth ei foi a mwy o bobl godi llais yn erbyn hiliaeth. Cafan arall o ddynoliaeth sy'n brwydro am well hawliau a pharch yw merched. Dyna, wrth gwrs, oedd ffocws neges heddiw llaw wecus da yr Urdd eleni. Drosof â ni at ein Gohebydd Hawliau Merched, Grace Brown.
Dyma ni ar y maes chwarae, ble mae bechgyn yn erbyn merched heddiw. Tybed pwy yw'r ffefrynnau i ennill? Mae'n braf cael y cyfle i chwarae yn erbyn dynion. Mae'r dyddiau o feddwl taw lle merched yw aros yn y tŷ yn glanhau a choginio drosodd, ond mae dal lle i wella sut mae merched yn cael eu trin. Mae aflonyddu merched dal yn broblem. Y neges yma felly yw fod rhaid Pawb un merched. Diolch, Grace. Mater arall sy'n bryder ar hyn o bryd yw cynhesu byd eang, drosodd yn iach gohebydd arbennig o gyflwr y blaned. Dyma sefyllfa yn Awstralia am y dyddiau nesaf. Bydd tanau difrifol yn lledaenu ar draws y wlad. Mae hyn o ganlyniad i gynhesu byd eang ddifrifol. Ym mhegon y gogledd, mae lefel y môr o blastig yn codi o ganlyniad i'r paginau iâns moddi. Gwelwn bod anifeiliaid yn colli eu cynefinoedd yn sgil datgoedwigo yn yr Amazon. Dyma ddarlun du a ddifrifol. Beth yw'r neges yma? Er mwyn creu planed lle all yr haul wenu, rhaid cyd-weithio i warchod yr amgylchedd. Iechyd meddwl sy'n cael ei sylw nesaf. Wedi i nifer du o ddod cymalau duon yn sgil y pandemig, a oes golau yn y tywyllwch?
Mae iechyd meddwl wedi cael cryn sylw yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae ystadegau diweddar yn dangos bod un yn bob pedwar yn dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl amlynyddoel. Yn aml bellach, clywem slogenau fel 'Mae'n ok, beidio bod yn ok' a 'Pwysigrwydd siarad', megis mudiadau iechyd meddwl yw y dylem edrych ar ôl ein gilydd. Dyna un ffordd i weld yr haul unwaith eto. Nôl atoch chi, yn y stiwdio.
Yn ystod y flwyddyn diwethaf, ry'n ni gyd wedi sylweddoli bod rhaid cyd-weithio i ddelio gyda Covid. Estyn llaw ein gilydd, nid rhyfela. Draw i ni nawr i Balestina.
Sefyllfa Palesteina yn dorgolynus ac yn dangos bod llawer gan y ddynoliaeth i'w dysgu o hyd cyn y gwel yn hael yn tywynnu ar bob gwlad. Yn ddiweddar, mewn 11 diwrnod, lladdwyd 255 o bobl yma yn Gaza. Mae hyn yn dilyn degawdau o wrthdaro, felly y neges yma yw rhowch llais i bawb a pheidio â rhyfela. Pum Clod Bwletin, Beth am oedi yma yng Nghymru? I ba raddau mae'r haul i'w weld yma?
Wel, Arwen, dyma fi yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, arwyddain yr ysgol hon yw ennill oer yw ennill iaith. Ac mae disgyblion yr ysgol, fel gweddill Cymru, yn dymuno gweld Llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

Rhaid ymgyrchu dros hawliau cyfarter neu ddilenni hiliaeth. Rhaid parchu merched. Rhaid cyd-weithio i warchod y blaned. Rhaid edrych ar ôl ei gilydd a iechyd meddwl. Rhaid roi llais i bawb a gwrando, nid ymladd. Rhaid cyfathrebu â'n gilydd a ddathlu diwyddiannu gwahanol. Yn syml, I greu byd heddychlon, rhaid magu pobl i fod yn garedig i'w gilydd ac i'r blaned. Mae'r arolygfan bod yr haul wedi ceisio tywynnu, ond rhaid dyfl barhau i sicrhau daw'r haul ar fryn. Pnawn da.